Rojekî padîşayek hebû, hingî jiyana dinyayê pê xweş dihat, destê xwe ji mirinê şûştibû. Digoş xwe ez êdî namirim, ji xeynî min kî hebe mirin ji bo wan e. Rabû hinek hoste û sinetkarê hêja bi pera girtin, Ji wan re guherin ji min re qesrekî wisa delal çê bikin ku ji wê qesrê çêtir ne hatibe dîtin û ne jî hatibe sehkirin. Li ber pera nekevin, deriyê xezîna min ji we re vekiriye. Xebatkera gotin baş e, em rê te ser ser û ser çavan re. Heta ji me bê em ê qesrekî wisa çê bikin ku tu qisûr tê de tunebin. Xebatkar rabûn piştî pîlan û projeyê xwe derxistin dest bi avakirina qesirê kirin. Şev û rojan şuxulîn û hûr bi jêr xebitîn. Ji pirîketê dîwar, ji nex û xemlê derva û nava qesirê her tişt bi sazkarî amade kirin. Piştî avakirina qesirê xilas bû gazî paşa kirin. Paşa dema hat çav bi qesirê ket kêfayî pir jê re hat. Ji xebatkerê xwe re got destê we sax be. We pir karekî pîroz kiriye ez bawer im ji vê qesirê çêtir ne li Almanya û ne jî li Emerîka heye. Wezîr li keleka paşa sekinî bû, berê xwe dayê got paşayê min. Divê ji xeynî cenabê we hinek giregirê welatê dûr bên bibînin ka ew çi dibêjin em guh bidin wan. Heke ew jî mîna we bifikirin, em ê baş fêm bikin ku ev qesra we bê qisûr e. Paşa gotinê wezîr di cî de dît. Derhal bangname ji mezinên dewleta re şiyand. Got bila werin li qesra min temaşe bikin. Çi qas yek dihat û qesra wî didît devê wî dima vekirî. Wesfê wê dida û digot ev qesir bêqisûr e. Paşa piştî ku fêm kir her kes mîna wî difikire û ti kêmasiya ji qesra wî re nabînin, delaliya qesra xwe bi gelê bajarê xwe da hisandin. Got kî kêmasiyekî di qesra min de bibîne ez ê xelatekî mezin bidim bê. Zanyarek li wî bajarê hebû bi xwendina olîvek girêdayî bû. Hat ba paşa got min seh kir tu dibêjî tu qisûr di vê qesra min de tune ye ma ne wisa ye. Paşa got belê te rast bihêstiye. Zanyar jê re got mixabin du hev qisûrê pir mezin di qesra te de hene ku nayê gotin. Paşa got ew çi ne ka bêje. Zanyar got Qusûrek di qesrê de heye, yek jî di xwediyê qesrê de heye. Qusûra di qesrê de ev e, kengê be ev qesir wê rizî bibe û bê hilweşandin. Ya duduya sed sal jî pê ve here xwediyê qesrê wê bimre û bê veşartin. Heta ev her du kêmasî hebin ez nikarim bêjim qesra te bêqusûr e. Paşa serê xwe da ber xwe. Çawa ku di dilê xwe de bibêje erê wala tu rast dibêjî. Lê dilê wî xwe neda ber vê gotinê û wiha lê vegerand. Gozanyarê hêja, ev her du tiştê te gotin di vê cîhanê de di hemû kesan de, di hemû qonaxan de hene. Nexwe tu dibêjî ev tê vê watê ku tiştekî bê qisûr tine ye, rast e yan na? Zanyar got ez heyrana vî hiş û mejiyê te me, çawa ku te fêm kiribe eynî wisa ye. Gelî birana ji xeynî xwe da kesekî bê qisûr tine ye. Van her du qisûra tu car ji bîr nekin. Pişta xwe ne li canê xwe ne jî li malê xwe rast nekin. Dinya guleke bên bike û bide hevalê xwe. De bimînin di xweşiyê de.